Yn y tŷ gwydyr pnawn 'ma, dechrau mis Mehefin, a'r haul allan fel arfer, ac dwi wedi cofio, dwi wedi plannu tomatos a cucumbers eto. Felly, dwi am dechrau efo basged, ac yn i variety o'r enw Tumbling Tom Red ydi o, 14 inch basket, compost, multi-purpose, ond mi fedrwch chi ddefnyddio rhywbeth well. Mae yna multi-purpose ar gael efo John Innes compost. A John Innes yn golygu bod yna pridd yn efo. A mae hwnna'n well, cos wneith o'm sychu allan gymaint. a mae o'n dal mwy o fwyd. Felly mae yna lle i dri tomato yn yma. Ddim yn tyfu fawr iawn, a maen nhw cherry tomato ydi o. Lle mae'r label di mynd? Oh, tumbling Tom Red, basgeth o dallan o. Cascading, sweet, delicious flavour, cherry tomatoes. Be well. Na ni. Just gael y chain allan wedyn. Yn hyn yn handi, cos ydych chi just hongio nhw. Lle da chi isio? Na ni. Eisiau dybrio hwn wrth gwrs wedyn. Na'i hongio nhw fanna. Allan o ffordd am rwan. Reit, y nesa. Mae'n plannu rhai mewn pot. Mae gennych chi dewis oes. Mae chi plannu nhw mewn pot neu grow bag neu yn y ddeiar yn y siwydir. Um, felly, sgyn i'n grow bags yma, felly dwi am plannu hwn mewn pot. Variety, Gardener's Delight, un poblogaeth iawn. Cherry tomatoes eto, o'n i licio rei bach ma, na well plas yn nhw oes. Excellent flavour. Sosys mowr. Felly, mae hyn dipyn bach yn... Di tyfu dipyn bach yn fawr yn dyn. Felly, beth dwi am wneud ydy planio mwy ddim na arfer. Mi fydwch chi'n gwneud hwn efo tomatoes. A dwi am rhoi dipyn bach o llinin o dan y greigiau er mwyn clymu'r llinyn y top at ei gwydr. Dyna ni. Jyst tipyn bach mwy o compost yn hwnna. Wedyn mae hwnna yn barod Mae'r Gardener's Delight yn be maen nhw'n galw cotton variety. Mae'n tyfu tua 4, 5, 6 troedfedd yr ychdwr. Oce? Golygu felly mae eisiau treinio fo, a wedyn fyddai'n clymu hwn i'r top, a wedyn fel mae'n tyfu, fydda ni'n twistio'r llini'n rownd o, a mae'n safio rhoi can bambw cen i dal o fyny. Un peth efo'r um, efo'r court and varieties ma, mae eisiau tynnu side shoots, a mae hyn wedi dechrau tyfu yn barod. Felly fydda i tynnu hynna rwan, maen nhw digon fawr. Mae hynna'n just dechrau, diolch beth trio tynnu nhw eto. Felly bob wythnos mae eisiau mynd a checio ar y side shoots ma, a neu siŵr da chi'n tynnu nhw, neu fydda wedi tyfu bob man. Wedyn mae eisiau dyfru ar hwnna wedyn. A dyna ni. Wedyn, glow bags, mae'n syniad dda. Dwi'n mynd hoff iawn yn fy hun, ond um, y ffordd hawsach wrth gwrs ydy tyfu nhw yn y pridd y tiwdir. Ond y drwg efo hynna, fedrwch chi'n tyfu nhw am mwy na 3-4 blynedd, cos mae yna rhyw root diseases yn dod ar y planhigyn ac wnaethom cropio hana cystal. Felly, y peth nesa dwi am wneud ydy'r cucumber. Am trio cucumbers rwan. Dwi'n gael, dwi'n mwynhau tyfu'r cucumbers mwyn am byd arall. Mae tomatos yn mor hawdd, mae wedi thrwy wneud nhw. Ond mae eisiau jyst cymryd i bach mwy o ofal efo cucumbers. Eto, compost, multi-purpose, Well efo John Innes. Dipyn bach o mwy o bwyd, slow release fertiliser ar y... cos mae hein eisiau lot o bwyd. Cymysgu fewn i'r top. Dwi am, tyf, dwi am tyfu y variety o'r enw Hannah. Fel da, fedrwch chi weld o'r llun, mae hwn yn cucumber bychan, tua 5-6 modfedd. Dwi'n gweld llawer y pwrpas yn y cucumber sy'n tyfu 18 inches. Reit, beth sy'n pwysig? Da ni'n cael mwy o complaints efo cucumbers na byd arall ym Mron Goch. Beth sy'n pwysig? Pidiwch â twtio dy stem. Rhowch troi pot drosodd a dych chi'n weld lle mae bysedd i rwan. Wedyn, o, oh, sbiwch neis. Fi wedi dyfrio hwn o flaen llaw. Reit, twll dim mor ddim tro yma. Mae'n eisiau claddu hwn. Llini'n o dan efo. Chi jyst bod yn ofalus, yn nid ond Mae mor hawdd i gwir, ynddi? Just hynna. Paid â pwyso, diwch â pwyso gormod. O, hwnna'n hawdd oedd. Dead easy. Um, wedyn mae llun yn barod. Rhaid dyfrio sy'n pwysig. Ar ôl plannu fel hyn, just, just rhowch digon o ddŵr, just i setlo'r compost. Diwch â boddio. A fi ddim eisiau rhoi dŵr eto am pump, chwech diwrnod. Oce? Os mae'r haul yna allan yn lot a maen nhw'n dechrau gwywo, gewch chi roi dipyn bach o dŵr iddyn nhw. Ond peidiwch rhoi gormod o ddŵr yn dechrau. Dyna beth sy'n lladd rhan fwyaf nhw. A dyna ni beth fydda dweud. Um, nes i plannu yn un yma tua pythefnos yn ôl. Ac maen nhw'n dechrau taflu side shoots reit o'r gwylod yn dechrau. Am ffotis, dwi wedi tynnu hyn yn barod. Ond fe fydd yna cucumber bach yn yr axles o'r dail yma, yn bob un. A beth dwi'n neud, dwi'n tynnu heina gyd i ffwrdd ar side shoots tan mae o ta troedfedd a hanner. Dan ni'm isio ciwcybers yn dechra. Dan ni isio neud siâp y planhigyn gynta. Felly gewch chi, yn diwedd gewch chi lot mwy o ciwcybers wrth wneud hynna. Dipyn bach yn hwyrach posib, pethefnos yn hwyrach, ond digonedd. Os ni'n disgwyl gael bron iawn hanner cant o ciwcybers allan o un variety, un planhigyn o'r variety yma, o hanner. Dyna ni, pob lwc. Dwi am darfod heddiw ma, ar ôl wneud tomatoes a cucumbers, efo sweet peppers. Hawl iawn i tyfu, yr un compost, John Innes a multi-purpose, twll digon fawr bob tro, bydwch ar gwasgu o fewn. Just gosod o'n delicate i fewn, dipyn bach mwy o compost rownd o, a gewch chi dyfrio hwnna wedyn sa werth dyfrio dipyn go lew ar y peppers yn dechrau achos um, i'n setlo nhw lawr a wedyn dechrau dyfrio eto ar ôl tua wythnos pob lwc